Dwumadi a yɛato din Gospel Revelation, Kristosom mu Adiye anaasɛ Kristosom mu Ahintasɛm, bɛkɔ Kwisikyɛ na ɛbɛkyɛ na ɛno nso ɛnka hɔ. Ɛnka hɔ nti na da biara yɛtena ase a yɛde saa dwumadie wei brɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ Awurade bɛfa ne diyifoɔ so na waboa wɔn agye wɔn afiri ɔhaw ne amaneɛ mu. Wohwɛ ɔman no mu ne amanɔne, wopɛ Nyame diyifoɔ a wɔnim sunsum mu nsɛm na wɔma wo sunsum mu akwankyerɛ na w'anigye awie pɛyɛ a, ɛyɛ saa papa yi a na me ne no adi ahyia yi. Ɛnɛ me a medi dwumadie yi kyea me na ɛdin a wɔfrɛ me a mɛgye wo so ara yɛ Kofi Yesu. Asafo a wo ne yɛn hyia yɛ Giga Word Ministries, Giga Word Ministries, yɛwɔ Kumasi Mmɛdoma Abas Junction, Kumasi Mmɛdoma Abas Junction. Na yɛtena ase sɛ deɛ, sɛdeɛ mede ka ka kyerɛ wɔn, ɛyɛ Gospel Revelation, sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛhunu Twerɛ Kronkron mu ne nneɛma a ahinta wɔ sunsum mu. Ɛno nti na da bi yɛfrɛ sunsum mu kyerɛfoɔ ma no ba ha sɛ wɔmmɛkyerɛkyerɛ nneɛma a ahinta, Yɛhwɛ ɔman yi mu ne amanaman a, ɛ, bebree adwene mu yɛ ntanta sɛ, yɛka sɛ bɛyɛ kura ade yɛ ne bɛyɛ, ayɛ adwene mu kesenee. Ɛno nti na yɛakɔfa nyame difoɔ, sunsum mu kwankyerɛfoɔ aba sɛ, Awurade mfa ne so na ɔmɛkyerɛkyerɛ saa nneɛma wei mu. Ɛno nti, ɛnnɛ yɛwɔ papa wɔ ha, ɛ, Gega Word Ministry difoɔ. Papa wei, sɛ wokɔ ɔman yi mu ne amanɔne na, ɛ, metere so a na masɔle. Because nneɛma a Awurade nam papa yi so reyɛ no, ano ɔden, na me koraa yɛn a na agye me nsam. Yɛnkɔma papa akɔ aba mmra. Papa, meyɔma kɔ aba. Yɛagya wɔ Kofi Yesu. Bàtchɛ ɔno aho yɛ deɛ.
Awurade adom.
Asafo asafo nso biribi ɛkɔ so. Ayi biribi ɛkɔ so paa. Yɛde nyame ase.
Abusua asɛm ka kyerɛ wo sɛ eh, diifoɔ deɛ sɛ yɛn nsa ka ne sɛ di a na anigyeɛ aba ɔman yi mu ne amanɔne nyinaa. Deɛ nti yɛn sɛ nnipa bebree brɛ wɔ ɔman yi mu ne amanɔne. Ɛno nti na da bi yɛkɔfrɛ papa yi a na Awurade afa no so ɛregye nkurɔfoɔ ne nnipa wɔ ɔman mu ne amanɔne wɔ nneɛma a wɔnam mu. Ɔbaa a wabɛ yɛn nkyɛn deɛ, yɛpɛ sɛ ɛ, yɛ ne wotwetwe nkɔmmɔ kakra. Nneɛma bebree kyere yɛn adwene wɔ yɛka sɛ bɛ yi a, yɛ, yɛnte aseɛ. Nneɛma bebree kyere yɛn adwene wɔ saa adeɛ no ho a akɔyɛ nkyewahwe a nkurɔfoɔ agye ho akyinnyeɛ yi no. Papa, yɛka sɛ bɛ yi a, bɛ yi yɛ ne deɛ, mo na moaku mo anim wɔ sunsum mu no, na sɛ mokyerɛkyerɛ yɛn bɔ berɛ a yɛhu sɛdeɛ yɛbɛfa so deɛ yɛn bra no afa. Papa, bɛ yi yɛ yɛ deɛ yi. Yoo, Kofi Yesu, Nyame nhyira wo. Meda ase, Papa. Ɛɛ, mekyea atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa. Awurade anya mo kɛseɛ. Ɛɛ, nokwasɛm. Sɛ woreka nneɛma bi sei asɛm a, obi bɛka sɛ, Adɛn na wobaeɛ? Wɔmmɛkyerɛkyerɛ sɛ Yesu bɛsan aba bio. Okay. Ɛyɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ no, but wei nso hia wɔ abrabɔ mu, sane sɛ ɛno nso ka abrabɔ ho. Na bɛyɛ ho asɛm no, in fact, wohwɛ asase wei paa yɛwɔ so a, adeɛ wɔn ka ne ho asɛm kɛse paa yɛ bɛyɛ. Ɛneɛ papa yɛ nokorɛ. Ghana ha wokɔ baabiaa yɛka bɛyi asɛm nti ayɛ nipa tiri mu bebree ma nipa ɛnte wɔn ho ase ɛbi obi obi yadome no koraa wɔsi bɛyi na ɛyɛ no ɔnhunu nea ɔnyɛ ne ho nti na ɛhia sɛ awurade bɛfa yɛn so na yɛbɛkyerɛkyerɛ saa topic no ne nipa anya nteaseɛ ɛwɔ ho na aboa ama nipa hunu sɛdeɛ bɛyi na ankasa ɛdɛ wɔteɛ yɛka bɛyi a bɛyi ɛyɛ honhom honhom fi a ɛba nnipa so bɛtena nnipa mu. Na ɛno no, ɛba nnipa so bɛtena nnipa no mu a, ɛmmɛyɛ adepa mma nnipa, na mmom ɛbɛsɛe adeɛ. Ɛno bɛsɛe adepa. Ɛnyɛ adepa.
Daabi.
Ɛka ahonhom a Awurade pam Satan no. Mhm. Ɔba no wɔka ho a, bɛyɛ nso ka ho bi. But in the spiritual realm no, bɛyɛ no like menka ne school. So wokɔ school a, bɛyɛ no te sɛ obi a Ogyina ɛyɛ class one eh yes sɛ wode kɔ school level so a ɔn sɛ school wobɛnya afiri tertiary education yɛ a wobɛnya university wɔ mu na wode aba secondary education na aba primary education ah wohwɛ mu a bɛyɛ no ɛte sɛ deɛ wokɔ school na wode ba fam no baabi obi a ogyina class one oi nti na kyerɛ sɛ nka bɛyɛ no deɛ ɛba hierarchy of the evil kingdom na ɔyɛ ketewa koraa but adeɛ ɔmu no sɛ ne ketewa no nyinaa no wɔyɛ serious nso kyɛ yɛ akɛseɛ no ne serious ɔyɛ ne sɛ ɔno no ɔmfa n'adwuma nni agorɔ ɛna yɛpɛ obi a ɔmom yɛ wicked paa nso ɛdi bɔne ntɛntɛm a ɛyɛ bɛye nti sɛ wobisa sɛ deɛ ne bɛyɛ a bɛyɛ yɛ honhom fi a ɛbɛ nnipa mu bɛtena nnipa so de nnipa yɛ adwuma na adwuma no ɛde yɛ no yɛ adwuma bɔne a ɛnyɛ adwuma papa ɛno ne yɛfrɛ no sɛ bɛye Okay papa yɛbɛda wo ase na papa wokyerɛkyerɛ mu sɛ bɛyɛ no koraa deɛ ɔno deɛ wɔwɔ fam koraa papa no adɛn na ne ho wɔ mu saa no wowɔ fam na because akɛseɛ no koraa no yɛnsuro mu sɛ nketewa yi because sɛdeɛ nyame bɔ owiase nso wobɛhwɛ nneɛma yi a ma memfa nkɔ prisi adwuma mu mhm. anaa nɛɛse adwuma mu okay sɛ wowura prisi adwuma mu a wɔn a prisi adwuma mu wɔn yɛ mpanimfoɔ no wɔn tete office no wɔn wɔn nha adwene Wɔpɛ wɔn a wɔgye bribe, gyegye nkurɔfoɔ sika pa ara. Wɔn a wɔte office no, wɔn no nhyɛ da nnyegye sika saa o. Mm, okay. But nketewa no a ɛwɔ abɔnten no, because ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi na ɛsɔ ne master ni. Okay. Nti abayidɔm no nso saa na wɔn teɛ. Wɔn no yɛ nketewa na sɛ ɔkɔ hospital a, doctor panin no wɔhu a sɛdeɛ ɔbɛbrɛ ne ho ase no wakasa no. But nursefoɔ yi a wɔn yɛ nketenkete wɔn wɔ hɔ yi, Wei deɛ ɔbɛka akyerɛ wo ne nneyɛ a ɔbɛyɛ akyerɛ wo no, woanhwɛ yi a, wo yare a wonkɔ hospital, ɔbɛka sɛ ɔbɛda fie na wawu. Ɛnyɛ biribiara sɛ wɔn a wɔsua no yɛ a na ɔpere wɔn ho na wɔpɛ ntam wɔ nneɛma mu. Nti wohwɛ abrabɔ mu koraa a, wɔn a wɔsua no werɛ ase. Wɔn a wɔsusua no youth na wɔn ba no, wɔn werɛ ase kyɛ mpanimfoɔ na ɛdɛn. Wɔn no anyinyini dada no because panin no wabɔ abrabɔ no bi asoa nsuo asoa nsɛnti onim sɛdeɛ abrabɔ no ɛdɛn ɛteɛ. So ate aseɛ? Okay. Nti deɛ nti a ɛmmɔ nwura hye no sɛ bɛyɛ biara ɛsiane wo sɛ nti ɔpɛ so ɔyere no na yɛhunu sɛ ɔwɔ hɔ anaasɛ yɛhunu sɛ ɔyɛ adwuma bi anaasɛ yɛhunu sɛ biribi wɔ ne mu ɛno nti na ɛma wɔn yɛ adwuma saa no na wɔn yɛ smart paa nso ɛwɔ ɛyɛ spiritual kingdom wɔn no ɛyɛ spiritual kingdom paa na wobɛhu wɔn dwumadie no yie

Ɔmo ho nyɛ hu saa. Sɛ wokura Nyame tumi deɛ a, sɛ bɛyɛ deɛ ɔmo yɛ deɛ, bɛyɛ metutu bɛyɛ da bia. Okay. Ah, Nyame adom, ɛma bɛyɛ firi nkɔfoɔ. But bɛyɛ ho nyɛ hu saa. But ɛme kyerɛ ne sɛ, ɔmo mfom adwuma yɛ dɛ, ɛnni agorɔ. Ɛna sɛ wo ni tumi a ɛwɔ soro kyɛn no a, nea ɔbɛka sɛ ne ho hu. Ɛna ɔmo saa deɛ fast fast fast. Aha, nti mɛ nipa suro ɔmo paa. Okay.
Papa na, o, sa, bɛyɛ no, ɛkwa bɛn na ɔmo fa so ɔmo, ɔmo, ɔmo di ɔmo dwuma no? Ee, bɛyɛ dwumadie deɛ, bɛyɛ di n'adwuma anadwo, bɛyɛ ni ne dwuma awia. Bɛyɛ tumi biara ni hɔ a ɛnyɛ awia na ɔyɛ n'adwuma. Okay. Na bɛyɛ no, ma me nkyerɛ wo kyerɛ wo nneɛma kakra. Okay. Africa bɛyɛ is different from wokɔ amanɔne te sɛ America. Mm -hmm. America no bɛyɛ yɛmfɛle, bɛyɛ na ɛyɛ sukuu. Hey. Ya, bɛyɛ yɛ sukuu a Wotumi kɔtɔ forms na wɔafele form no na yɛama wo admission na woaba sukuu no bi na yɛkyerɛkyerɛ wo bɛyie sɛdeɛ ɛyɛ bɛyie. Papa, dabi o.
Wose abrokyire no, bɛyie no, ɛhɔ no yɛ mfele. Wotumi kɔtɔ forms na woakɔ sukuu no bi. Abrokyire bɛyie tumi kɔgye airtime wɔ television so sɛdeɛ yɛka sɛ television so, ɛyɛ Gagawa TV so yi. Abrokyire Aburokyerefoɔ bɛyie tumi kɔtena TV so nam so sɛ yɛyɛ bɛyie. Nti wo a wopɛ sɛ ɔyɛ bɛyie no bra kɔ Amerika seesei ara. Wokɔ Amerika a, yɛwɔ bɛyie sukuu wɔ Amerika hɔ a wobɛtumi akɔtɔ forms na woafele na woaba na wɔabɛdwɔn wo bɛyie kuo na yɛatete wo bɛyie mu ama wo nso woabɛyɛ bɛyifoɔ. Yɛ a wɔma register aban no nyinaa nim sɛ yɛwɔ bɛyie sukuu wɔ hɔ a yɛtete abɛyifoɔ wɔ hɔ. Na woba Afrika a, Afrika bɛyie no nte saa. Ɛna bɛyie no koraa no woba fam a, Ɛɛ tafo nfa nsɛ tafo bɛyie anaa kumasi bɛyie is different from nkra bɛyie. Obi adeɛ nko.
Ɛnyɛ pɛ sɛ ɛhwɛn bɛyie ɛne mmaduma bɛyie ɛnyɛ ɛnyɛ pɛ da obi a ɔmo ɔmo obi ayɛ different. Ɔfɛ sɛ ɔmo nyinaa tu.
Ɔmo nyinaa tu but ɛyɛ akuokuo obiara nom so ne ne mmerɛ a ewuru wɔn obiara ne n'adwuma a ɔreyɛ nti mmadua bi tuma akɔ sɛ mmaduma bɛyie ɛyɛ adwumadie wei ba na Tafo bɛyɛ ɛnyɛ saa anaasɛ Kumasi bɛyɛ ɛyɛ wei but na ɛyɛ Nkran, Accra bɛyɛ ɛnyɛ saa nti bɛyɛ no koraa no woba ne fam a yɛsaa wɔn nkyekyɛmu nkyekyɛmu obiara ne n'adwumadie a ɔredie yɛ a ɛyɛ soronko me mmra fam yɛ a na metaa de sukuu yɛe ɔno nso a woba yɛwɔ sukuu bebree but wobɛwura sukuu biara na sukuu biara mmara bi wɔ hɔ a ɛyɛ different from the other school but na ne nyinaa nso yɛ sukuu so wate aseɛ saa na bɛyɛ no nso wɔn dwumadie no teɛ nti bɛyɛ wei ebetumi aba sɛ kuro baako ne yɛ wɔ abɛyɛ kuro bɛyɛ ɛnan na wɔ kuro no mu yɛ a obia nso bɛyɛ bia nso yɛ n'adwuma ɛwɔ kuro naa mu na yes nti saa na bɛyɛ no ɛteɛ nti africa bɛyɛ no ankasa pɛsie no wɔn no mfa nyɛ adepa bɛduru baabi a wɔtumi yɛ adepa bata nkyerɛ sɛ wɔn wɔn yɛ efiri nyame wɔyɛ ade pa na nkyɛ sɛ firi nyame yɛ wɔ bɛyɛ bi wɔ hɔ a bɛyɛ no ɔyɛ ade papa but ɛnyɛ nyame honhom ne control bɛyɛ no ankasa ma me ma nhwɛsoɔ ɔn sɛ yɛwɔ wei yɛwɔ asɔfoɔ yɛnim sɛ asɔfoɔ nyina yɛ adwuma ma nyame but yɛ ɔsɔfo bɔne wom sɔfoɔ ɛno nso yɛ bɔne nti yɛ ɔbɛyɛ no wɔ hɔ but yɛ ɔbɛyɛ a wɔyɛ papa nti ɔbɛyɛ bi wɔ hɔ a ɛduru na sɛ mekyerɛ aduane a bayifoɔ di no a mɛkyerɛ sɛ bɛyɛ bi wɔ hɔ a ɔno no ɔnni saa aduane no bi bɛyɛ bi wɔ hɔ a ɔnni saa aduane bi nti wohwɛ mu a africa witches and wizard ɛna yɛka witch a ɛyɛ bayifoɔ baa na yɛfrɛ no witch ɛna yɛka wizard no nso a ɛyɛ bayi bɛyɛ bɛrima ɛna yɛfrɛ no saa na ekuo no mu wokɔ mu a ɛno no ɛnyɛ age physical age ɛna yɛde ma ɔpanin nti obi bɛtumi ayɛ abɔfra ketewa deɛ ba na ɔno yɛ panyin wɔ kuo no mu but woba fisika a ɛyɛ honam fam a na ɔyɛ akora ketekete. wɔn sɛ yɛ nam ase ne deɛ ɔno no wosua but sunsun bo na ɔkɔ bɛ yie mu na ɔyɛ panyin yɛ a na teɛ ne sɛ yɛ a na bɛ yie no a ɔno no yɛde ma no ebi a na yɛ nana nana nana bi bɛ yie ɛna yɛde ma no nti bɛ yie mu no deɛ ɔdi tumi ɛwɔ hɔ dada nti sɛ ɛde sɛ ɔhene bi awu na yɛde deɛ yɛde bɛsi ne nan so no yɛde ne si ne nan so a ɔno no ɔba bɛyɛ pɛni ɔba bɛyɛ wɔ hene so ate aseɛ nti mo a mowɔ no nyinaa no ɔbɛyɛ pɛni nkyɛn mo nti abɔfra ketekete no obetumi ayɛ pɛni ɔhemaa anaa ɔhene ɛwɔ bɛyɛ mu wɔ abere a honam fam no na ɛdɛ na ɔyɛ akora keteketekete saa na ɛteɛ na bɛyɛ no ma me mma wɔn nkyerɛ baabi a wɔn taa hyia pɛɛ yie na wayɛ awɛ na ɔrebɔ abrabɔ a w'ani ada hɔ bebree. Baabi a abayifoɔ taa hyia paa no, deɛ ɛdi kan no yɛ ɛfrɛ biribi sɛ ɛpo si ɛpo ho wopɛ baabi a abayifoɔ taa hyia paa ɛyɛ po na bɛyi no yɛde sunsum aniwa na ehu wɔn yɛmfa honam aniwa nti mmemme kan wonni sunsum aniwa sɛdeɛ nyame ayɛ me diifoɔ yi a wohunu bɛyɛ nhunu sɛdeɛ bɛyɛ teɛ wate aseɛ okay. aha sunsuma no wa ne yɛde hunu bɛyɛ hunu sɛdeɛ bɛyɛ na ɛdɛ ɔteɛ na baabi a wɔn ta hyia paa no baako no ɛne ɛyɛ ɛyɛ ɛpo ho ɛpo ho deɛ wɔn hyia hɔ ɛtaa ɛyɛ meeting paa yie ɛwɔ hɔ ɛno yɛ one place a wɔn hyia na wɔn yɛ wɔn adwuma so wate aseɛ wɔn hyia na wɔn yɛ wɔn adwuma Na apart from ɛpɔn ho no nso no, yɛ yɛwɔ nsuo nsuwa nsuwa yɛ a yɛfrɛ no sɛ rivers. Mm. River nso ho no, ɛhɔ nso yɛ one of the place a abayi dɔm ɛdɛ yi ɛtɛ hyia. Menim so ɔmo bɛyɛ pɛn na ɔmo bi pɛn. Ɔfɔdɛ nya ne ehu sɛ asɔkɔɔ ba mɛ sɛ ɛhɛn sɛ ɛsɔkɔ a asɔkɔɔ no deɛ ɛde nya ehu.
Ebi mo sɔkɔɔ ebi nso nsɔkɔɔ. Nya bɛyɛ nyinaa na. Ɛnya bɛyɛ nyinaa na ɛsɔkɔɔ. Okay. Yes.
na abɛyɛ no ewia ɛbɛba ɛm sɛ odwuma de baabi a wɔn hyia baako nso ne ɛdɛ nsuo ɛyɛ rivers nsuo nsuo ɛdɛ ɛhoɔ ɛno akyi no baabi pɔte a wopɛ sɛ ohunu sɛ abayifoɔ di wɔn dwuma paa no yɛfrɛ baabi sɛ te sɛ market place baabi yɛdi dwa baabi yɛdi dwa baabi a ɛdi dwa paa nso yɛ plesi kɛseɛ a yɛkɔtɔ aduane bɛdiɛ no yɛkɔtɔ aduane bɛdi yɛtɔn nneɛma nti wo bɛyifoɔ ka kyerɛ sɛ wɔsɛ wo nneɛma a wotɔn a nyi n'akyi nyi because ɛhɔ ne plesi a wɔn hyia dɛ wɔn yɛ wɔn adwuma baako nso ne hɔ nti bɛyɛ ahyia market place de wohunu market place biara ɛbɛyɛ one of the place a bɛyɛ hyia pɛɛ yie sunsun wiase bàtà wɔn sɛ maame ka no Ɛnyɛ hone mu asɛm na meka. Meka deɛ Awurade de ama me de adom me sɛ diyifoɔ na wada no adi akyerɛ me na meka, ɛna ɛnyɛ deɛ makɔsua na meka. Ɛyɛ deɛ Awurade de ama me na wada no adi akyerɛ me na mahu, ɛno na Kofi Yesu meka. Nti bɛ yɛ deɛ a meka yi, ɛyɛ deɛ m'ani ahu na mahu, me nso m'asunsum ma me ti. So wate aseɛ? Wokaa sɛ last meka kyerɛ wo sɛ Nyame adom makɔ abɛyɛ camp pɛn. Yes. Meka kyerɛ wo last bi sɛ mekɔɔ bɛyɛ camp no ɛhɔ no yɛ kuro but me baabi a mekɔɛ no aborɔsan wɔ hɔ na meka kyerɛ sɛ ɛhɔ kankankankankankan side a mede kɔɛ no awurade de mekɔɔ hɔ no ɛhɔ bɔɔ pɛɛ yie woduru hɔ a woankata hwene wontumi nante wɔ hɔ ɛwɔ ɛno wɔ hɔ nti baabi a wɔhyia no yɛ market place ɛno na ɛtɔ soɔ ɛyɛ edwam nso yɛ baabi a ɛyɛ yɛ adikati nkɔfoɔ sɛdeɛ nkɔfoɔ no bɛbɔ wɔn soɔ so ate aseɛ nti market place nso yɛ baabi a abayifoɔ taa dɛ wɔn hyia paa yie ɛna deɛ ɛtɔ so bie mu no ɛyɛ school park yɛka school park a ɛyɛ park a yɛbɔ so bɔɔl no park so park no sɛ yɛwɔ baabi wɔ ha park no ɛnɛ school ɛno nso wɔn nhyia so na sɛ school baabi ɛyɛ park sɛ ɛyɛ park nko adeɛ a okay. park nso nso yɛ one of the place a bɛyi dɔm ta hyia paa yie nti wodi dwuma bi na wodi ne saa side wɔ a na wohwɛ yɛ hunu honhom a wɔ hɔ ɛne sɛdeɛ ɛhɔ teɛ nti park nso yɛ one of the place a bɛyɛ ɛhyia paa yie ɛyɛ wɔn adwuma na wɔn sɛ nneɛma paa nti wɔn meetings no park nso yɛ baabi wɔn taa hyia paa yi a ɛsɛ sɛ ahwɛfoɔ hyɛ ne nso na wɔn sua adeɛ ɛwɔ deɛ yɛkyerɛkyerɛ ho ɛna deɛ ɛtɔ so biom ɛyɛ lake side ɛyɛ tadeɛ ɛho tadeɛ ho nso yɛ place a one of the place a abayi dɔm anaasɛ witches ɛtaa hyia paa yie ɛyɛ a wɔdi wɔn dwuma yie ɛyɛ lakeside na baako a nwanwa koraa a meka a ɛsan aboro adwene ne nteaseɛ nso ne sɛ baabi a bɛyɛ taa hyia paa baako nso yɛ asɔre dɛm yes asɔre asɔre church ɔbɛ yɛbɔ mpa yɛ wɔ hɔ yɛbɔ mpa yɛ wɔ hɔ masa yɛbɛyɛ na ɔmu hɔ no na wɔn sɛ asɔre dɛm kora tete yɛn na ɔmu na tete wɔ Na baabi a yɛwɔ yi ara yi. Asɔredan bebree no a yɛteɛ no, abayifoɔ nso tete hɔ bi. Yɛ a yɛyɛ asɔre nyina ɔmo te hɔ bie na yɛte hɔ na yɛayɛ asɔre yɛ no ɔmo kɔ because asɔre bi wɔ hɔ a ne gya gya nyame gya ɛwɔ asɔre no mu ɛwɔ fam. Okay.
Ɛni sɛ nyame gya ɛwɔ asɔre no wɔ fam na tumi a sɔfo no kura na wɔde yɛ nyame adwuma no ne tumi no nso wɔ fam a sɔfo no yɛ asɔre deɛ batɔ ne bɛyɛ ɛbɛyɛ na ɛyɛ asɔre na saa asɔre no wɔn ɛyɛ de yɛ hyia dan a bɛyifoɔ hyia ɛyɛ wɔn di wɔn dwuma wɔ asɔre dan mu hɔ awa anadwo na asɔre wɔn fura na asɔre no nso members no nso aba hɔ aba abɛyɛ asɔre ɛyɛ day time. papa papa bàjọ́ mi bò.

Ɛhɔ yɛ abayifoɔ meeting, abayifoɔ hyia na wɔdi wɔn dwuma na wɔsɛe nneɛma. Enti kyerɛ Awurade gya ne Awurade tumi no a ɛwɔ asafo no mu no. Kofi Yesu a ano ɔden na sɛ wɔ soro ɛneɛ sɛ Awurade gya no ne tumi no so a wɔn ntumi mfɛnkya. Ɔba ɔbɛyi bɛyɛ no ato kwan ho baabi na nsa na ɔde abɛwura hɔ. Na sɛ ɔde bɛyɛ no bɛwura asɔɔdan mu hɔ deɛ ɔdi agorɔ. Wo deɛ sɛ ɔhyia yɛ abɛtra Gilgal Word Ministry no hwɛ adeɛ na bɛhu sɛ tumi bi yɛ dɛn ɛsene tumi bi. Enti bɛyɛ no bɛyɛ no bi nso saa na ɛdɛn. ɛteɛ nti wɔn nso hyia wɔ asɔre dɛm a yɛfrɛ ahyia dan a ɛyɛ nyankopɔn ɛdɛ asɔre dɛm ɛna baako nso ɛyɛ ɛyɛ dua ase dua kɛse no maria ne ta yɛ dua ɛso paa dua kɛseɛ dua kɛseɛ ase no nso ɛyɛ one of the place a abayifoɔ hyia na wɔn yɛ wɔn adwuma nso hyia nti wopɛ place a bɛyɛ tumi hyia paa nso a saa places wei wodi dwuma bi a wɔ hɔ a wowɔ hɔ a hunu sɛdeɛ wobɛbɔ mpaeɛ ne sɛdeɛ ɛdɛn wobɛyi wɔ dwuma ok papa nyame nhyira abusua meka kyerɛ wo sɛ sunsum mu kyerɛfoɔ deɛ sɛ yɛfrɛ no sei a na yɛne agye paa because nneɛma a abayifoɔ ɛne ne yɛdiɛ no ano ɔden ɔn sɛ wokɔ adwuma no baabi a wɔtɔn nneɛma no wotɔn a yɛntɔ wonyɛ free wonyɛ free koraa because da bi akɔtena no asɛ aba fie na wusu nneɛma yi yɛatɔn no anadwo no dada Ɛno nti na makɔfa sunsum mu kyerɛfo aba sɛ Awurade mfa ne so na ɔnkyerɛkyerɛ yɛn, na sɛ ɔwɔ saa ɔhaw ne amanneɛ no mu a, na ɔne papa yi di nkɔmmɔ a, na ɔne no hyia a, menim sɛ ɔhaw ne amanneɛ no, Awurade bɛfa papa yi so na wagye wo afiri mu. Ɛ, ɛ, ɛ, Bible se, Saa adeɛ wei, n'adeban no, sɛ adiyifoɔ yi na ɛbɛyie, na wɔn ho ntumi nyi, Ɛno nti mekamfo papa yi ama sɛ frɛ no na ne papa yi nni nkɔmmɔ, na menim sɛ wo ne papa yi di nkɔmmɔ a, w'akoma so ɔdeɛ no bɛba mu. Ɛdeɛ bɛn na akyere wo so akyɛ a woresua a woreteetee? Ɛno nti na yɛde Sunsum mu Kyerɛfoɔ, Sunsum mu Boafoɔ, papa yi aba sɛ Awurade mfa no so na ɔmmoa yɛn na ɔnyi yɛn mfiri ɔhaw ne amaneɛ no mu. Ɔnsɛ sikasɛm na yɛba saa kyɛ, Nkwadaa no, wɔaso ayɛ den akyɛ. Wɔkɔ sukuu, wɔhunu adeɛ, wɔabɔ bra na wɔanyini. Ɛwɔ sɛ nka aware nso, baabi a aduru no, ayɛ den. Wonyɛ somfoɔ, wonni boafoɔ biara. Ɛnna nkamfo papa yi ama wo sɛ, 'Ɔboafoɔ nie, Awurade na ayi ama wo. Enti frɛ papa no na ne ne nni nkɔmmɔ. Ɔdefo, memmra wo so bio. Nneɛma a wokyerɛkyerɛ no deɛ, papa, me me deɛ, agye me nsam koraa. Papa, sɛ wokyerɛkyerɛ sɛ baabi a wɔdi wɔn dwuma na asɛ wɔkeka no na akɔyɛ nsuo ho, asɛ ayɛ paake so, asɛ baabi a, adɛn na papa ne nyinaa kɔyɛ nsuo ho ne asɛ baabi a nnipa hyia nko ara? Ɛɛ meeting deɛ ɔn sɛ wiase obiara ɛdi ne dwuma a baabi a ɔno no ɔdi ne dwuma a ɛbɛboa no na ɛhɔ na ɛdɛ ɔdi ne dwuma nti abayi dɔm no nso wɔn nso hwɛ baabi a ɛbɛboa wɔn a wɔn dwumadie no dɛ ɛbɛkɔ so ɛna ɛma wɔn yɛ saa nti ɛno deɛ saa saa na ɛteɛ baabi a ɛbɛboa wɔn no na ɛma wɔn hyia saa na ɛnyɛ sɛ nyame abɔdeɛ no nyame bɔɔ no saa wɔn koraa no wɔn yɛ abɔdeɛ a wɔn ate nyame aso atua Nti wɔn ne nyame ne twa ka biara. Okay.
Papa na o saa nkurɔfo yi a wɔbɔ wɔn din abayifue no, papa ɛbrɛ bɛɛ paa na wɔn di wɔn dwuma.
Bɛyɛ mesi te sɛ brɛ bi yɛde papa bi so obetu obetu awia ketee na na yɛ mesere. Ɔn sɛ spiritual word no sɛ obi obi nhunu bi a na obi ɛɛ ɛɛ blagɛ na sɛ ɔkasa nneɛma bi a wonim a na wosere. Bɛyɛ bie no a ɔbɛtumi Ghana ha bɛyɛ ɔso wobɛtumi atu awia no ɔpa ɔma me ne no to challenge na yɛnhyia na yɛmmɔ dwa na wɔntu awia me yɛnhwɛ sɛ wobɛtumi atua ɛnyɛ nokorɛ da because bɛyɛ no ɛnyɛ nipadua no na wode wode kɔ bɛyɛ no ɛnyɛ physical body no ɛyɛ honhom na ɛto mu no ɛna ɛfiri mu na ɛkɔ ɛne ɛfrɛ no bɛyɛ na ɛnyɛ wo nipadua no ɛnti so obi so ɔde nipadua bɛgyina hɔ na wɔse daytime ɔbɛtu ɔbɛyɛ bɛyɛ a ɛɛ ɔboa Ɔboa. Ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ atorɔ ne nnaadaa. Ɔpɛ sɛ yɛhunu sɛ Ɔka sɛ bɛyɛ nso wɔ hɔ. Bɛyɛ wɔ hɔ, na mmom tumi nnie sa. Wɔnni tumi sa. So woate aseɛ? Enti wɔn dwumadie ankasa dodoɔ no ara deɛ, ɛyɛ anadwo, anadwo na bɛyi dɔm adi wɔn dwuma. Anadwo no deɛ, deɛ ɛhia ne sɛ adeɛ asa. Adeɛ sa a, sɛ ɛyɛ seven o, sɛ ɛyɛ eight o, sɛ ɛyɛ nine o, bɛyɛ no, ɔtumi yɛ n'adwuma. wɔn nyinaa nni fixed time a yɛka sɛ bɛyɛ yɛn nyinaa hyia bi a one o'clock ebi etu ebi wɔ hɔ sɛ ɛneɛ ɛbɔ twelve kɔ a ɛna mɛbɔ mpa yɛ no na mehyia bɛyifoɔ kwae mepaakyɛw bɛyɛ bi wɔn nso wɔhyia seven nti bɛyɛ na wɔn wɔyɛ wɔn nso wɔhyia seven a wɔbɔ mpa yɛ twelve na ɛyɛ out of coverage area ɛnkɔ baabi a wate aseɛ nti bɛyɛ no wɔn nyinaa ni first time a yɛsi bɛyɛ wei wɔn nyinaa hyia time wei na mmom no obiara wɔn yɛ wɔ ne bere a wɔn bɛbo wɔn mu hyia because ɛna maka kyerɛ sɛ kuro baako koraa bɛtumi anya bɛyɛ group bɛyɛ ten na wɔn wɔ mu nti bi a wɔn bɛhyia anwummerɛ five seven o'clock wɔn bɛhyia eight o'clock wɔn nti wontumi nkasa yɛ wɔ time a yɛahyɛ toɔ sɛ bɛyɛ but nyame ne tumi ma obiara o perfect time a wotumi de bɔ mpaeɛ okay obi wɔ hɔ a nyame hyɛ da ma o perfect time sɛ mimi se anadwo Anadwo woyɛ me dɛ a memmɔ mpaeɛ kyerɛ abɔ tuu kɔ. Woyɛ me dɛ twelve woyɛ me dɛ yo memmɔ wo mpaeɛ da. Ɛno yɛ Nyame na ɛde maa me sɛ menyɛ saa. Nti mimi sɛ me was the right time Nyame de ama me sɛ mfa mmɔ mpaeɛ. Nti from two kɔ no ɛne mɛsɔre abɔ mpaeɛ. Two mɔɔ ya woyɛ me dɛ memmɔ mpaeɛ da because menim deɛ Nyame aka kyerɛ me.

baako do eh, ne sɛ bɛyɛ yɛde fɛ aduane mu. Aduane yɛ yɛde ku yɛn mu. Yes.
Bɛyɛ na ɛhye eh, o. Sɛ yanoa na. Ahun sɛ bɛyɛ na split.
Okay. Na split biara wɔ n'ahyɛ nso. Nti ɔde bɛyɛ n'ahyɛ nso no bɛto adeɛ na woyi no mu. Wɔ abere a wonhunu. Ɔbɛyɛ no spiritual side. Nti ɔyɛ a wonhunu. Nti wodi a. Na nti wotumi yɛtumi ka sɛ obi ma obi tɔfe, odi wieɛ no wanya bɛ yie. Obi ma obi aduane, odi wieɛ no wanya bɛ yie. Nti adeɛ baako yɛ a bɛ yie paa wɔn fa so wɔn nya bɛ yie no yɛ aduane a wɔn bɛ di. Ɛna ebi wɔ hɔ nso a ɛyɛ akyɛdeɛ. Sɛ bi a ɛɛ obi ataadeɛ no ɔde abɛkyɛw, bi a ɛsɛ nhwɛsoɔ nam de mu, bi a obi atɔ wɔɔkye de abɛkyɛw, ɛna obi atɔ ataadeɛ de abɛkyɛw. Ansa na ɔde ma no spiritually ɔwɔ deɛ wayɛ agu adeɛ no so nti at the moment a adeɛ no wode ka wo ho apɛ na adeɛ no abɛtena wo nipadua but nyɛ obiara nso na bɛyɛ wode ma na ɔtumi ɛtumi ka ne so ewiase no nyɛ obiara na wode bɛyɛ no ma na ɛtumi tena ne so daabi asɔfoɔ koraa na yɛdi sɔfo no yɛwɔ high split so asɔfoɔ no ebi honhom wɔ soro ɛkyɛ bi nti nyɛ Sɔfo a ne sɛ sɔfoɔ. Dabi, yɛwɔ high spirit. Obi wɔ hɔ a okotu tu di mu obi di mu obi wie owie obetumi ewu. Obi wɔ hɔ nso otu di mu obi wie a owie obetumi yɛ dɛ. Obetumi anya problem attack. Obi nso betu di mu obi a na ɔbɛ cast di mu obi but onya attack bi a na onya ɔhaw bi a. Wate aseɛ?
Nti asɔfoɔ koraa tumi a nyame de maa wɔn no nyɛ ne nyinaa na ɛdɛ ɛyɛ pɛ. Ebi wɔ soro ɛdɛ ekyɛɛ bi. Aha. Nti adeɛ baako no sɛ. ɔde fa ataareɛ mu nti adeɛ a yɛatɔ ama wo no ɔtumi de fa akyɛdeɛ mu na ɔde ama wo nti wonim kwan mfa so mu de sɛ adeɛ baako pa yɛwie bɛba hɔ ɛde sɛ especially obi wale a na yɛ se ebi a wɔnya awoɔ ne wawa dodoɔ na ebi wɔ hɔ wɔn de fa ɛyɛ ɛɛ akyɛdeɛ mu yɛde fa akyɛdeɛ mu a na yɛde asɛ wadeɛ nti at the moment a bɛyɛ su saa adeɛ no sunsum no ɛbɛsɛ wɔ nneɛma spiritual side ɛna adeɛ bi asi wɔ spiritual side nso a ɛno na manifest into physical side so wate aseɛ ɛda adi na ɛba honam fam so wate aseɛ nti adeɛ baako a ɛtɔ so mmienu no ɛne sɛ ɛyɛ akyɛdeɛ nso ɛtumi ma obi nya bɛyi ɛna obi wɔ hɔ a ɛnyɛ akyɛdeɛ ɛnyɛ akyɛdeɛ na mmom no obi wɔ hɔ a wɔtumi impacte sɛdeɛ asɔfodwuma yɛtumi impacte adom de ma obi no, saa nso na ɛyɛ bɛyɛ nso obi tumi impaate de ma obi. Okay.
Yes. Obi tumi de de sa to obi so na ɔte yes na ɔde bɛyɛ ama no. Yɛ a wɔn nso tumi yɛ saa ɛma no esi saa. Nti sɛ obi sa nneɛma wei a mebobɔ so yi nneɛma wei mu biara no etumi ma obi nso ɛdɛ enya bɛyɛ. na bɛyɛ no deɛ wode bɛma na ɔm ɛntimi ntra no som na kyerɛ sɛ nipa no na meka sɛ yɛ wɔ honhom no ne nyinaa yɛ honhom no nyɛ pɛ nti yɛ ne honhom wɔ soro no na ne honhom a ɔdene no bɛyɛ no wode ma no ɛnka so but ɔno no ɛtumi ɛyɛ no yareɛ nti obi wɔ ɛtumi de twerɛ to ne so obi wɔ ɛtumi ma no yɛ gyimi gyimi bɛyɛ no yes nipa no honhom so na yɛpɛ sɛ yɛde ma no yeah yes ɔmpɛ no Adeɛ no aba ne so no, adeɛ no nti ntumi ba ne mu. Daabi, kyerɛ ɔnya deliverance. Kyerɛ ɔnya fawodeɛ anaa kyerɛ kyerɛ Nyame sunsum akwankyerɛ na yɛde ma no. Sɛ yɛwɔ bɛyɛ bebree a Nyame afa yɛ so atu a, ebi wɔ hɔ a ɔbaa sɛ ɔbɔ no deliverance, ebi wɔ nso a ɛyɛ dalɛhye. Ɛnyɛ kwaeɛ baako pɛ a yɛfa so tu bɛyɛ, saa kwaa baako pɛ no na yɛfa so tu bɛyɛ bia. So wate aseɛ?
Nti sɛ obi fa kwaa wei so na ɛtu bɛyɛ a, kwaa wei nyɛ saa na obi bɛfa so atu bɛyɛ bi. because bɛyɛ no egu ahodoɔ so wate aseɛ nti ɛɛ eh, obi wɔ hɔ a ɛyɛ bi a wobɛte aha bi na ato no so na bɛyɛ no atu kɔ obi wɔ nso a ɛyɛ bi a deliverance na ɛdɛ wobɛbɔ no na bɛyɛ no na atu kɔ nti ɛwɔ akwan ahodoɔ a yɛfa so a awurade fa yɛn so ɛde tu ɛdɛ bɛyɛ aha nti wobisa ɛɛ eh, saa kwa wei mu biara no bɛyɛ nti na mɛka ɛɛ eh, obi a bɛyɛ no ne honhom yɛn ɛba saa na ɛtumi yɛ no yareɛ gyimigyimi etumi de twerɛ to nnipa no so, etumi ma nnipa no onwie pɛyɔ wɔ abrabɔ mu. Okay. Aha, ti saa na ɛno nso teɛ. Na papa yi sɛ sɛ na wɔkɛn wo dɛ difo mpɛsɛ mbusa wo na wɔka sɛ sɛ obi wɔ hɔ a na wɔde fa ataadeɛ mu papa na sɛ deɛ edi akuya no akyɛdeɛ mpatwa ah, na ataadeɛ nko apɛsɛ mɛ si ah, akyɛdeɛ akyɛdeɛ mu
akyɛdeɛ no etimi yɛ biribiara okay akyɛdeɛ bi wɔ ha yɛ ataadeɛ a mɛde bɛhyɛ ɛsɛ mɛ ma ataadeɛ ɛhyɛ mi so obi na ɛde kyɛn mi na bi a spirit no wɔ mu a ɔbɛn mɛ ni ankɔ mi yɛ mu no Yɛnkɔ wieɛ, wahu sɛ wo nipadua no ntokuro wɔ mu ɛna ɔkyɛm te biribi na ɛgu adeɛ no so wate ase wɔn sɛ obi a ɔnni physical word na ɔka asɛm a wɔnte aseɛ daa meka sɛ ɔnkyɛkyerɛ bɛbura mekyerɛkyerɛ no tv so a sɛ wonyini wɔ sunsum a nyɛ adeɛ a bɛte aseɛ da nti wo no wobɛ wobɛ woyi so wo nam a understanding sɛ yɛ honam fam nipa deɛ na wɔwɔ de akyerɛ mu ba deɛ ɔno no wɔhunu no wɔteɛ no ɔno anim deɛ ɔwɔ ka wate aseɛ ayɛ te sɛ ɛɛ yɛka sɛ bɛyi bɛyi ɔn sɛ bɛyi yɛnkum bɛyi yɛnkum bɛyi ba yɛtu bɛyi yɛbɔ ne tuo pee no ah, dabi dabi dabi yɛnkum bɛyi yɛtu bɛyi nti but sɔfo bɔ ɔbɛka sɛ ɔbɛka sɛ wɔku no but ne bi a ɛyɛ no wɛɛs no no ɛdɛ wɔde ka asa wate aseɛ mm, aha nti bɛyi no

bɛyɛ na ne sɛ nka deɛ obi ɔbɛyɛ ɛno ansa yɛato no tuo na honhom no kɔ na nka ɛfiri ne so daabi yɛnyɛ ne saa yɛnyɛ ne saa
abusua meka kyerɛ wo sɛ eh, papa deɛ sɛ frɛ no ba sɛ deɛ a eh, wo a ɔbrɛ no mu ayɛ dene a wonni somfoɔ no wonni somfoɔ ɔbrɛ no mu mu ayɛ dene wonni somfoɔ biara a ɔbɛboa wɔ Ɛɛ, mekamfo sunsum mu kyerɛfoɔ ne sunsum mu diifoɔ ama wo. Ɛne papa yi nhyia, na menim sɛ wo ne papa yi hyia a, adeɛ a akyere wo so ama wonnya boafoɔ no, Awurade bɛfa papa yi so na waboa wo. Ɛdeɛn na akyere wo so akyɛ? Ɛma nka akyi. Mpanimfoɔ se akyea ɛmmui, ɛɛdɛ sene abɛbuo nyinaa. Ɛno nti na meka akyerɛ wo sɛ papa yi wɔ ha. Ɛɛ, yɛwie program no a, wobɛtumi ne papa adi nkɔmmɔ wɔ fon so na woakɔ papa nan ase na wama wo sunsum mu akwankyerɛ na wo nso w'ani agye wɔ abrabɔ mu. Ɛɛ, hyɛberɛ a Awurade de maa wo no, ɛho abrabɔ na worebɔ no. Ɛnyɛ saa? Ɛno nti na mekamfo papa yi ama wɔn sɛ, Ɛne papa yi nhyia, na menim sɛ w'akoma bɛtɔ yam, na w'anisoadehunu no nso no, ɛbɛtumi aba mu. Difoɔ, memmra wo nkyɛn bio? Ɛ? Papa, mepɛ sɛ mebisa sɛ, sɛ ebia obi yɛ bayifoɔ na, papa, me ne no te fie, ɔno nso no, ɔnyɛ me busuani, wɔbɛtumi de bayie no aha me? Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, ansa na yɛnya maa bayifoɔ dwumadie a wɔdi so, ansa na bayi.
Papa, ɛnneɛ yɛmfa dwumadie no mmra prɛko. a yo ma me nwie wei okay. nansa ansa na bɛyɛ yeah. ebetumi ayi obi no na kyerɛ ne fie ni ɛka ho ada sɛ ne fie bɛyifoɔ okay. wagye wagye sika afiri bɛyɛ bi a ofiri baabi hɔ na ɔno wama ɔkwan sɛ ɔnsɔre ntia o nti obi bɛyɛ ntumi mɛyɛ obi fie ni wɔ abira ne fie bɛyɛ enim ho bie ntumi nsi Ɛba bayi bayisɛm mu a, wowura bayisɛm mu a, Nyankopɔn ebia wɔn na wura mu a, obi fie bayi ntumi mɛyi obi fie bayi wɔ abere a ne fie bayi nka ho. Nti me me busuani bayifoɔ, ɔno na ɛbɛ ɛbɛ gyaa ma ma wo sɛ sɔre tia me. Nti ansa na obi fie bayi bɛtumi ayɛ obi, na ne fie bayi nim ho bi. Ansa na watumi yɛ dɛ ayɛ saa deɛ no. Baasɛ ne fie bayi nim ho bi a, Ontumi mfiri n'abusua mu prɛko pɛ mma. Ɛnneɛ sɛ anka obi bɛtumi afiri ne man so, ɔbaeɛ a ɔse, Ɔman wei, meba abɛdi ɔhene. Anaa obi bɛtumi afiri ne kuro so, ɔba ɔse, Kuro wei, meba abɛdi ɔhene. Wɔso na ɔbaeɛ a na yɛama no akonnwa. Daabi, nte saa. Ɛkyerɛ, wo fie honhommɔne a yɛfrɛ no sɛ bayie no, ɔno nnim ho biara. Ansa na obi fie bayie atumi ayɛ dɛn aba no, ɛyɛ dɛn? Waba abɛsɔre atia wo, anaasɛ waba abɛyɛ wo. Enti ɛntumi mma sɛ obi fie bayie bɛyɛ obi wɔ berɛ a wo fie bayie nnim ho bi. Ɛnte saa wɔ abayifoɔ nhyehyɛeɛ mu.
Maame nhwɛ ahwɛfoɔ nte aseɛ o, meyɛ sɔfo ɛna mekyerɛkyerɛ bayisɛm but nkyerɛ sɛ meyɛ bayifoɔ. Obu a wotie no, onim sɛ woyɛ bayifoɔ ɛna woka abayisɛm. Wo nso woka wakɔ hɔ aba. Mepakyɛ wo menyɛ ɔkɔ Grand Master. Meyɛ Nyame sɔfo a Awurade nsa wɔ me so, Awurade afrɛ me. But Awurade ada wɔn ho ahintasɛm no akyerɛ me ɛna me educate ɛyɛ viewers. So ate aseɛ? Nti me meka no ɛnkyerɛ sɛ meyɛ bɛyɛ mepaakyɛw te aseɛ saa but obi wɔ bɛyɛ a nyame bɛtumi afa no so ɛdɛ atu bɛyɛ afie so ama ne ho atɔ no anaa obi de bɛyɛ ayi wɔ bi a nyame bɛfa no so agye saa nipa no afiri bɛyɛ no tumi na ne ase ma me nkɔlɛte ahwɛfoɔ ne atiefoɔ paa na ɛmoa wɔn abusua asɛm ka kyerɛ sɛdeɛ diifoɔ ɛka no Ɛɛ, wɔnyɛ wɔnyɛ bayifoɔ, but nneɛma a Awurade nam no so wɔtutu aba yie na wɔsɛe abayifoɔ nnwuma no, ɛna Awurade fa no so a ɔrekyerɛkyerɛ yɛn no. Enti sɛ wohu papa yi a, sɛ wo fie bayi akyere wo so ara a, ɛreha wo a, ɛwɔ abusua mu a, ɛma monhunu mo ho ano a, ɛberɛ no nie. Papa yi deɛ, Awurade ayi no asi hɔ sɛ Awurade mfa ne so na wɔmmɔ sunsum mu nneɛma a ahinta ne nneɛma a asɛe no Ɔno deɛ Awurade fa no so yɛ no yie. Ɛno nti berɛ no nie sɛ wɔbɛfrɛ sunsum mu kyerɛfoɔ na ɔne diyifoɔ adi nkɔmmɔ na Awurade afa no so no wagye wɔ. Papa, yɛ, yɛmmra wo nkyɛn. Na Yeah. ɛye no, deɛ wɔm ne sɛ abayifoɔ no, wɔtumi kum nnipa at any time. Ba, ba, menim sɛ abayifoɔ no, ma memmra wei so, wɔn Yeah. aduane a wɔdi, Ha, papa, ɔ, ha, abayifoɔ yɛ, yɛ, aduane yɛ, a wɔdi paa no, yeah. Ɛnyɛ yɛ ne yɛ food a yɛdi bi. Sɛ ebi yɛ mmo ne saa nneɛma no daabi. ne mmo tuo no nyɛ bia.
Bɛyɛ aduane a wɔdi yɛ nipa. Papa, yɛne? Yes.
Bɛyɛ bɛyifoɔ bi aduane a wɔdi yɛ nipa. Aha na na meka kyerɛ sɛ bɛyi no yɛ ɔbɛyɛ bi ɔyɛ so ɔyɛ bɛyi ɔyɛ bɛyi papa. Mm, okay. Ɛne sɛ bɛyɛ aduane a wɔdi ne nipa but nipa no woyɛ deɛ ofiri obi abusua mu. Enti sɛ obi kɔfa ne fie nipa ba ɛna ansa na bɛyɛ bɛkum obi no mpakyɛw nyɛ nipa sɛ wogyina hɔ nipa physical na yɛku wo yɛtɛne wo into animal nti aboɔ bi ɔmu pɛ biara na yɛdane wo spiritual word wokɔ spiritual word a yɛtɛne wo into animal nti yɛdane wo ɛyɛ aboa sɛ apɔnkye o sɛ odwan o sɛ aboɔ bi ɔmpɛ sɛ yɛdane wo yɛ bia nti yɛ onipa bebrɛ hɔ a ɔmunam wiase no Sɛ ɔwɔ ani a, yɛ, yɛadane wɔn mmoa, yɛaka sɛ yɛbɛku wɔn. Nyame yɛ me danseni. O, yɛ ne ɛnam abɔntene.
Me na meka kyerɛ wo.
Sɛ ebia papa, mete yɛ na ebia yɛadane me, me aboa. Ɛbɛtumi aba sɛ yɛ ne ɛwɔ ɛkura bi wɔ hɔ a, Sunsum no, yɛadane no aboa awie, aka sɛ yɛbɛku no. Nti ɔnam no, aka time ne date a yɛahyɛ ato so aduru a ɛsɛ sɛ yɛku no. Dabi papa, me, me, mepa kyɛw, ma, ma, ma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nhwɛ nie. Sɛ nnipa no nam, ɛnam hɔ no, Ɛhɛ. yɛte, yɛ, wowɔ ani a, yɛ, yɛadane no aboa na ɔnam. Am, meka yɛ Nyame mu nokorɛ sɛ, Ei nnipa bebree no wobɛhyia no no na spiritual no yɛatɛn yɛadane no aboa because abayifoɔ no pɛ sɛ yɛbɛku no enti aka sɛ yɛahyɛ date ne berɛ a yɛbɛku hwɛ na ɛdɛ na obi nam easy a na kaa bɔ no prɛp kɔpɛ wonhu kwan fa kaa bɛbɔ no Sunsum no yɛayɛ no ho adwuma awie nti honam fam no yɛpɛ adeɛ bi a yɛde bɛfa so no yɛka sɛ adeɛ no na ɛyɛɛ no ɔba ne sunsum no deɛ yɛde kae ayɛ no ho adwuma dada enti yɛwɔ a lot of people a Sunsum no, yɛ, yɛadan, yɛadan wɔn wɔ mmoa a Sunsum no aka sɛ bɛyɛ bɛku wɔn. Na bɛyɛ no, wɔtumi kum nnipa tɛm bia, but ɛberɛ a wɔtumi kum nnipa paa no, ɛyɛ occasions. Mm, okay. Occasions, wɔn kum nnipa paa more because occasions no, yɛ a na wɔn demande blood more in, in their kingdom. Wɔn ahenni mu no, yɛ a na wɔn hia mogya bebree wɔ occasions because occasions biara no, afe kɔ awie biara, yɛ promote yɛ promote wɔn nti yɛ a na obiara pɛ sɛ onya mmogya ne akra dodoɔ ban na de yɛ promote no nti bɛduru hɔ no bohu sɛ accident taa kɔ so paa yie nti sɛ woyɛ obi a w'ani da fam a wotaa hyɛ nneɛma nso na woyɛ sunsum ni a wohunu sɛ from ɛkɔ occasion ɛyɛ november december akɔ ɛbaa bɛpem ɛyɛ ɛɛ easter wọn sɛ accident saa bere no paa na esi wɔ ɛne ano ɔden yes ɛyɛ abayifoɔ dwumadie ɛne bere abayifoɔ ɛde kum nipa paa mɔ ɛyɛ saa bere na. papa ne ti sa sa ne sɛ sɛ sɛ dabi edwa ne bɛ to wɔn o yɛhyɛ mo n'ase. nyɛ mi na mo dwa mi nye nyame edwa ne bɛ to nyame na awurade afa mi so aboa nipa wate ase nti edwa ne bɛ to nyame wɔ ne nko a nkyɛn mpatsɛ wate ase nti edwa ne kɔto awurade. na nyame afa ne nkoa so na ɛdɛ waboa so ate aseɛ ɛna meka sɛ nyame ma yɛ tumi a sɛ nyame bɛtumi afeɛ so ade aboɔ bi a na yɛ kadi agorɔ me woyɛ mdɛ yi a spiritual side nyame de maduro nti no ho ante yɛ ne mɛkyerɛkyerɛ ɛna nyɛ sɛ obi asɔre wɔkyerɛkyerɛ nkwagyeɛ kyɛɛ me ma sɔre wate aseɛ na mmom no deɛ ɛde asoma me no ɛno na meka wate aseɛ nti deɛ mfa nsoma hɔ no nkɔka ho asɛm. Deɛ ɔde asom obi no ɔba ɔno nso kɔ TV so ɔno nso nka ho asɛm. Deɛ nyame de ma obiara no no wate aseɛ. Nti obiara wɔ baabi a nyame de no awura ne deɛ ɔkyerɛkyerɛ ne nyame afa no so ɔfa so de boa nipa. Because ɔwo sɔfo bi obi kora hɔ nso obi ɔbɛyɛ a wontumi ntu. Ba wo nso wobɛkyerɛkyerɛ salvation gye Awurade Yesu Kristo de ɔbɛgye no fiefoɔ nkwa ɛyɛ good. because yɛn nyinaa yɛbɔ tɛn sɛ onipa bɛnya nkwagye na last mekyerɛkyerɛ sɛ there is difference between deliverance and salvation yɛwɔ nkwagyeɛ ɛne yɛwɔ ɔgyeɛ wate aseɛ nti yɛ awurade fa yɛ so de ɔgyeɛ brɛ nipa na wasan afeɛ so nso de nkwagyeɛ dɛ ama nipa wate aseɛ because obi wɔ amanneɛ mu na onua no onua no onua no ɔka sɛ ɔmfa yesu a meka kyerɛ wo anyɛ adeɛ ahwɛ wobɛfi wo mpo but eh, ofiri ne haw mu a e easier for the person so ɔbɛfa yesu sɛ ne wura ne kra na agye nkwa so ate ayɛ te sɛ aba ababa a ɔni obi hwɛ no na ɔka kyerɛ sɛ gyɛ ɔni obi no ɔno nkwa na ɛteɛ na ɔno ɔni baabi ɔbɛda no ase dwa adwamammɔ na ɛbɛfa yesu kristo ɔbɛba asɔre but ɔbɛkɔ so abɔ adwaman but ɔboa no woma no na ne problem no sɔ mo firi mu firi a adwamammɔ no wobɛgya no afa yesu kristo wate aseɛ nti saa na ɛteɛ nti ba spiritual word abɛyi dɔm dwumadie no deɛ wo sɛdeɛ obisa no saa na ɛte fana woka wɔn aduane no a anti wɔn aduane no na meka sɛ wɔn aduane no yɛ bɛyɛ aduane yɛ nnipa na ɛyɛ wɔn aduane na aduane no nyɛ bɛyɛ bi wɔ hɔ a obi de ne fie nipa ba a ɔno ɔnwe bi ade ntia ɔno no de ne bɛyɛ ni sɛ Wɔde taa ne mma akyi nkyerɛ sɛ bɛyɛ yɛ papa o. Tie no yie. Meka kyerɛ wo sɛ, bɛyɛ nyɛ pa, tumi no nyɛ papa but wɔtumi yɛ papa. Nti ɔno de taa ne mma akyi ama ne mma atumi ayɛ akɛseɛ. Nti saa na ɛteɛ deɛ a wode wo deɛ ba a onua no ɔmfa ne nsa dɛ nka. Nti ɔno ne deɛ ne sɛ ɛneɛ ɔkɔ bɛyɛ no a bɛyɛ ɔkɔ bɔɔla so a Nnipa no a wɔawe awie no nka sɛɛ no a yɛto gu, nyɛ sɛ bɔɔla so aduane na yɛkɔto gu no mu die o. Mpakyɛw, ma menkyerɛkyerɛ mu yie. Ɛnyɛ bɔɔla so aduane funu no a yɛato agu hɔ no na bɛye no ɔno kɔ a wɔkɔdie, bɛye no ɔno ɔsɛ ɔnwe obi nam no. But wɔn nam no a wɔawe no nka sɛɛ no a aka no, yɛ a wɔn no akɔto aguo no, ɛno no na ɔno yɛ dɛn? Wɔweɛ. Nti ne yɛka sɛ wei deɛ wɔyɛ bayi papa. Bɛye biara tumi nyɛ papa na mmom bɛye bi tumi yɛ dɛn? ɛyɛ papa saa na bɛyi wokɔ abayifoɔ kingdom mu a nyame de adom yɛ wo wura wo wura nyame mu sunsum a awurade da na adi kyerɛ yɛ. ɛnyɛ sɛ wɔn deɛ wɔnkɔ wi obi nam na yɛka sɛ wɔmfa ne deɛ mmra daabi ah, daabi ɔnkɔ obi deɛ ho na yɛka sɛ ɔmfa ne deɛ mmra aha na mmom no deɛ sɛ deɛ moawe a moakɔto agu no ɔno bɛwewe nnompe no ho ɛno nti wɔn sɛ yɛsɛ wɔadi ani bɛyie deɛ ɔde boa ne ma ɛnyɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ tumi papa na ɔde mmoa no ba na mmom ɔnkɔwe obi deɛ na obi nso abɛwe ne deɛ nti saa na ɛteɛ deɛ ne ne ma no abrabɔ dɛ ɛbɛkɔ so obi nsɔre ntia ne ma nsa ɛma ne ma nsan akyiri so ate aseɛ aa saa na ɛteɛ. ok papa yɛbɛdɔ ase abusua meka kyerɛ wo sɛ papa yi deɛ yɛhyia ne se yɛne yɛne agye papa memmra wo so wiem sɛ wokyerɛkyerɛ abayifoɔ ho yi deɛ Ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma mu ano aduru sɛ yɛdwane bɛtoa Nyame na Awurade fa mo so a, menim sɛ wɔbɛgye yɛ afiri saa ɔhaw ne amaneɛ mu. Papa, mepɛ sɛ mebusa sɛ, ɛhefa na wɔnya wɔn tumi no paa, wɔnya firi na wɔde yɛ adwuma saa no? Bɛyɛ, bɛyɛ tumi, tumi a bɛyɛ de yɛ adwuma no, ɛfiri bonsam.
Okay. Nti wɔn source of the power no ɛfiri Satan. So wate aseɛ? Anaasɛ baabi a wɔnyi wɔn ahoɔden mfiri no firi bonsam. Nti devil bɛ ɛwɔ ɛɛ bɛyɛ bi ayɛ adwuma wɔyɛ adwuma ma bonsam. Wɔnyɛ adwuma ma awurade a wɔte aseɛ. Wɔyɛ adwuma ma bonsam nti wɔn sources of sources of power no efiri satan. Nti satan ne provide wɔn saa tumi yɛ dɛ ne ahoɔden no na akɔ satanic kingdom mu koraa no a ɛno nso no yɛsaa wɔ mu nkyekyɛmu ahodoɔ ahodoɔ sɛdeɛ last mekyerɛkyerɛ angels sɛ angels yɛwɔ no nnan nyɛ nnan dabi mbɛkyerɛkyerɛ wɔn dwumadie woba the hierarchy of angels yɛwɔ nnan hierarchy of angels abɔfoɔ yi ankasa da kɔmɛ ba abɛkyerɛkyerɛ na abɔfoɔ no mpo no ɛyɛ abɔfoɔ a wɔn wɔ fam mmienu na nnipa tumi hu wɔn abɔfoɔ no aka nyina onipa nti mfana ni nhwɛ saa abɔfoɔ no nyame paa berɛ pɛ meyɛba abɛkyerɛkyerɛ ɛno nti sɛdeɛ wɔka bɛyɛ no wɔn soasoa power no ɛfiri satan na afei yɛnkɔ wɔn dwumadie a wɔdi so. Abayifoɔ dwumadie ebi ne sɛe. Bɛyɛ dwumadie edi kaa paa no sɛ yɛfrɛ word bi sɛ destroyer. Yɛka sɛ destroyer wɔ sɛɛfoɔ. Bɛyɛ yɛ sɛɛfoɔ sɛ biribi biara a ɛwɔ asase so wode ma no sɛ wɔnsɛe na ɛdɛ wɔbɛsɛe no. Bɛyɛ tumi ɛyɛ nti yɛwɔ nipa bebree wɔ a bɛyɛ asɛ wɔn wɔn wɔn wɔn sɛ wɔn hyɛ brɛ ne wɔn abrabɔ wɔn nam yɛasɛe wɔn na wɔn nim Yeah, nti wotumi hu nipa dasani hu no sɛ nipa wei de yɛka nipa koraa yɛnka ne nka ho. Kɔso wohwɛ sɛdeɛ yɛayɛ no, ne kasaa ne ne yɛ ne abrabɔ a wɔrebɔ na wohwɛ sɛdeɛ ne, ne dressing, wadrɛse ne ni kada ne sɛdeɛ wohu na wohunu sɛ nipa wei yɛasɛ no, bɛyɛ adestroy no. Nti bɛyɛ adwumadie baako paa no sɛ distraction, wɔn saa adeɛ. Na wɔn sɛe onipa, wɔhyɛ berɛ, wɔdaakye ne wɔn animuonyam. Nti nnipa bebree no, wɔn hyɛbrɛ no, bɛyɛ de wɔn nsa ka. Na bɛyɛ de ne nsa ka ne hyɛbrɛ a, wo hyɛbrɛ anaa wo daakye a, mepaakyɛw, sɛ Awurade ammam a, wontumi mmɔ bra mma no nwie pɛyɔ da. Adɛn ntia? Bɛyɛ no, onwu o. Nti wɔte ase kɔpem sɛ Awurade bɛba ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu. Nti sɛ wo na wɔde nsa aka wo a, ɛberɛ a wɔte ase nso, wɔanhyia Yesu Kristo tumi a wɔde ama sɔfoɔ na asɔfoɔ mfa ne so na wɔnye wo mfiri mu a, Ɔbɛkɔ so adi wo so, adi w'ani bebree, w'abusua mu, awareɛ baako, wobɛ trae ya trae ya trae, wo sika nyina sɛ wode ayɛ aduane ama mmarima adi. Ka nokorɛ, wode bɔ besea kɛseɛ, nso so obiara nwale o. Na wo ɛfiri hene? Nyankopɔn na ne tirim ɔden no ɔno deɛ ɔse, ɔno deɛ ɔmma wo, ɔmma wo, awa, ɔte obi nkyɛ wadeɛ dɛm, hyia sista bi, ɔse, sɔfo, mɛdi mfie, mɛdi 25 years, obi nhyia me nkyɛ madeɛ da sesei ni. Hey, ah, ɔyɛ nimonyamfoɔ nso o. Yɛ esunsun wiase nsɛm no yɛ sononko o. Enti nfa wo ho nna mu abrabɔ a wo deɛ wofa ataadeɛ baako hyɛ a wonim sɛ wiase no ano no na woyɛ neɛ wopɛ no nfa no nkɔ sunsun wiase o brada. Sɛ ɔde no kɔ sunsun wiase a wote wei nka saa bere nka bia baabi a waduro nka nyɛ ni o but bɛyie adestroy nneɛma na abayifoɔ akapkya wo abrɛ wase yɛabɔ watena aseɛ na ate faako nti woda biara no nnipa na ɛkɔ ɛkɔ pɛ ba na yɛba a yɛabɛma obi wankasa wontumi nkɔ na wakɔ paa ba na wo ama obi bie nti wo wo wiase nyina woda obi woda obi ɛyɛ bɛyifoɔ na asɔre nti bɛyi adwumadie no baako ɛyɛ distraction sɛ dɛ wɔn sɛe nneɛma ɛsɛe adeɛ ɛna afei no bɛyifoɔ adwumadie baako no sɛ wɔn bring accident wɔn de nkwanhyia ɛba yɛka nkwanhyia nyɛ kaa nkwanhyia nko a egya hye Ɛrɛrɛrɛ na ano sɛ fie efie efie baako na ano egya tɔ mu yi oh. ɛyɛ ahombɔne dwumadie oh. ɛwɔ mɛdoma egya egya tɔ mu ne nyinaa hye oh, ɛyɛ ne nyinaa ɛyɛ ahombɔne dwumadie wɔn pɔrɔ sunsunsun wiase na honam fam yafa adeɛ bi so ne yɛ de ayɛ na ɛsi nti sɛ wa wani wanhunu ne wani ama ho sɛ wanhunu ɔbɛnu ansɛ dɛ asɛ no ɛna nipa bi wɔ korɔ ɔte fi ɔno nso yɛ bɛyifo nti yɛtumi yi sɛ asɛ agent ne yafa ne so na ɛdɛ yɛade stress saa adeɛ no so ate aseɛ nti wɔn de nkwanhyia Bohu sɛ egya ahye wɔ ha. Bohu sɛ kaa sɛ anɔpa yi yɛsere Kentampɔ kwan so accident kɛseɛ bi asia ma nnipa nnipa awu paa. Oh ne nyinaa ɛyɛ abayidɔm plans mu. Ɔn sɛ ɔmo no ɔmo calendar a na ɔmo use no ɛnte sɛ yɛn yɛ physical calendar use no wɔ ha. Ɔmo de yɛn yɛ different. Dabi ɔmo di yɛn anim abere biaa ɔmo no leadi yɛn. Nti wo saa abere a wo se wo bɔ bura nya ho mpaeɛ no na ɔno ne dwumadi wɔ hɔ sɛ so wadi no wadi ka adi dadaada ato hɔ. ɛbio ɛnɛ nipa dodoɔ sɛ na ɛpɛ sunsumsɛm ate because bible sɛ awurade nyankopɔn yɛ honhom na ɔno ɔsɔ no ɔsɔ no honhom ne nokorɛ mu nti wo tere ne mu ne nokorɛ deɛ ɔbɔ wo ho mmɔden but honhom fam wo mmɔ wo ho mmɔden nti honhom fam no ɛno nso ne yɛasɛ wo wate aseɛ nti nyankopɔn woka eh, john chapter eh, four eh, john chapter four verse twenty three na ɔse awurade nyankopɔn yɛ honhom na ɔno ɔsɔ no ɔsɔ no honhom ne nokorɛ mu Nti nneɛma mmienu, spirit and ɛna eh, truth ɛna nyame hia. Nti sɛ onipa asom nyame wɔ nokorɛ mu wie a deɛ aka yɛ honhom mu asɛm because wantumi ansom wantumi anyɛ honhom ne korɛ ntumi nhunu nyankopɔn da wɔn nyankopɔn yɛ honhom nti wode wo physical being no na ɛkɔ akɔhu no ana unless sɛ wo nso wotumi yɛ honhom ni ansa nti honhom ni no ɛhɔ na na aba sɛ ɔse deɛ ɛyi nta no yɛ Nyame dea, na deɛ ade adi yɛ Awurade Nya, nnipa ne ne ma dea. Nti deɛ ahinta ne sɛ onipa wura nwoma Nyame da deɛ ahinta no bi yɛ dɛn? Kyerɛ no. Na ɛno na wabɛka no seesei a yɛ Ghana ha no, wɔn de honam mu na ɛka sɛ ɔnyɛ sunsum mu. Nti woka sunsum nsɛm no, na ɔno de ne honam na ɛgyɛgye wɔ. Masa, TV no deɛ atena so ate ade, nyɛ deɛ obi bɛka ɛne yɛn ne ɛme yɛn nsɛm asesa. Wate aseɛ? Wode honam, whom are HIV for wɔ yi, but whom are you to judge somebody? Wo ne wɔn sɛ wogyagye obi sɛ wɔno wɔafɔn nti na ɔwɔ HIV. Mepɛ sɛ mbisa. Obi nso yɛ kɛseɛ paa but HIV no ɔno paa na adɔkoro no. Nti ɛno nso wobɛka ne sɛe. Nti sunsum nsɛm no nnipa mpɛ nti no woka a ɛma nnipa bebree adwene mu yɛ ɔmo ntanta because ɔnnuru saa level no. Baabi a obi aduru no obi nnuru hɔ a ɔnim sɛ ɔredi agorɔ.
wate aseɛ nti nkyerɛkyerɛ no yɛbɛkɔ so akyerɛkyerɛ kɔpem sɛ awurade bɛma nnipa bebree nya nteaseɛ wɔ sunsum no nneɛma ho so wate aseɛ nti wɔn dwumadi wɔn di baako no so wɔn de accident yɛ dɛ ɛba wɔn de accident ba afei nso wɔn de nyarewa sickness ɛyɛ abayifoɔ etimi de yareɛ to nipa so

ɛna abayifdɔm ɛdɛ ɛde yareɛ no ɛdɛ ɛtoo ne so so wate aseɛ nti ɛba saa wɔn de yareɛ to nipa so ɛyɛ mmɔfra ɛne mpanimfoɔ nyinaa abayidɔm ɛde yareɛ ɛdɛ ɛto wɔn so nti yɛba spiritual word a abayidɔm dwumadie baako pa wɔn di nsɛ wɔn de yareɛ ɛdɛ ɛto nipa so afei yɛka biribi sɛ nkurawuo anaasɛ ahomawuo doo yɛtumi wɔ obi wɔ hɔ a ebi a wawoɔ mu nneɛma ebesi wɔ n'awoɔ mu nti na ɔwoɔ na ne bɛawu but obi wɔ hɔ a ɛnyɛ nneɛma bi esi wɔ n'awoɔ mu na mmom no obedi ahomawuo saa atoatoa so so odi ahomawuo toatoa so a ɛno nso no ɛdɛ ɛyɛ abayidɔm tumi yɛ saa. wɔn tumi yɛ sɛ obi awo ne ba no na wawu. yes nkura wɔn de nkura wuo ɛba So wɔtumi de yareɛ, bɛyifoɔ tumi de yareɛ to nkoraa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa ɛberɛ no ɛbɛnya nkoraa bebree wɔn bɛwuo. Nti wobɛhu sɛ soro bɛka akoraa no, ɛsoro ka akoraa no abɛhu sɛ dɛ akoraa no nkoraa tim. Nti wɔn de nkorawuo nso ɛba, bɛyidom tumi kum mmɔfra nketewa. Ɛyɛ wɔn dwumadie baako nso ɛdɛ wɔn die pa. Ɛna afei wɔn sɛ sikasɛm, onipa wɔ sikasɛm, sunsum, wɔn sɛ yɛtumi de gya to obi sika mu.
na papa mpakyɛ o sunsun mu no yɛn yɛ sika yɛ yɛ yɛ bɔ bere a yɛ nyɛn no yɛtumi de egya tum na ahye sunsun yɛtumi hyew sika yɛhyew sika wɔ sunsun mu honam fam no wontumi nya sika bi a m'ani nyina da
papa yɛahyew sika no nti no wobɔ bra no a wo sika no life is all about spiritual anaasɛ spirit abrabɔ nyina ne honhom nti wo nipa kora wotɔ woyɛ honhom but nipa nim abrabɔ nyinaa ne honhom o nti yɛka honhom nsɛm a ɛmfɛ nni agorɔ nti wo nipa a wote sisi akora wo no ɛyɛ honhom wo honhom na maa te aseɛ wopa yɛnyɛ honhom mfiri mu nhwɛ sɛ wobɛyɛ nipa bie mu a so wate aseɛ nti abrabɔ nyinaa no ɛne honhom mu so wate aseɛ ɛno nti ɛɛ abayi dɔm no wɔn sɛ sikasɛm nti sɛ ɔyɛ adwuma na ɔsikasɛm nyɛ osikasɛm nyɛ a na sɛ ɔhwehwɛ akyira awurade no difoɔ akyira kwae na ɔhunu kwae a ɔbɛfa so na aboa no Awurade Nyankopɔn so animuonyam ada adi. Afei wɔtumi de ka to nnipa so, ɛyɛ debt, wɔtumi de ka to nnipa so ma ɛka ɛbɛ nnipa, wɔde nsa nom, drinkers, nsa nom, nnipa bebree tumi nom nsa, wɔn sɛ wɔyɛ animuonyamfoɔ, wɔakɔ sukuu, but wɔbɛnom nsa saa, wɔn sɛ yɛ wɔn mmaa bebree wɔn nom nsa paa, wɔn nom nsa paa, ne nyinaa no, ɛbɛyi dɔm tumi yɛ saa, afei wɔtumi de ɛɛ esum kata nnipa abrabɔ so. esum to nnipa abrabɔ so. Nti w'abrabɔ a wobɔ nyinaa no, hann biara nni w'abrabɔ mu nti wokɔ baabi a ɛregyɛte wo. Baabi a bɛkɔ life bi ɛsan nsum no nti wokɔ a yɛnhu, yɛnhunu mfasoɔ a ɛwɔ wo so ne animuonyam a ɛwɔ wo so. Ɛmea ɛregyɛte wo. Nti Kofi Yesu, sɛ wobisa abayidɔm dwumadie a, nokwasɛm ne Nyame anim ne sɛ, eh, deɛ Nyame ade na adi akyerɛ a yɛreka no deɛ, wɔn dwumadie dɔɔso na wɔresɛe nneɛma yie. Nti sɛ bɛyɛ bi haw anaa wo mma eh, bɛye wɔ wo mma so anaa w'ankasa koraa woyɛ bayifoɔ, Nti wopɛ sɛ saa honhom no wompɛ ɛfiri wo so a, ne nyinaa ne sɛ wobɛhyia ɛyɛ Prophet Isaac Gbona wɔ Gilgal Word Ministry Nhwamedoma na Awurade Nyankopɔn nso afa ɛyɛ asafo yi so na wɔde ɔgyeɛ ne faahodie ne nkunimdie nso abrɛ Nyame mma. Ok abusua yɛbɛka akyerɛ yɛbɛda wo ase sɛ wogu so a wohwɛ eh, papa yi wɔ TV yi so abusua menka nkyerɛ sɛ sɛ Awurade diifoɔ kasa a Nyankopɔn nya adwuma yɛ Enti w'adwuma no, wo sikasɛm no a abayifoɔ no adi gya ato mu no, w'adwuma no a wɔaba dwom hɔ abɛdi dwa no awie ansa na wɔakɔtena hɔ no a yɛntɔ hwee no, Awurade diyifoɔ kasa a, Awurade bɛnya adwuma ayɛ. Enti mekamfo papa yi ama wo sɛ, ɛne Sunsum mu kyerɛfoɔ, ɛne Sunsum mu boafoɔ nhyia, na papa yi, Awurade mfa ne so na ɔmmoa wo, na wɔnyi wo mfiri hɔ. Papa, mammisa la, kɔhyia atwa toɔ, because nnipa dodoɔ a wɔkɔnwa no, baakofoɔ ntra so nkyɛ. Papa, mepɛ sɛ mebisa sɛ, sɔfo, sɔfo nso tumi yɛ bayifoɔ?
ɛyɛ question kɛseɛ o ɔbaa no ɔde yɛwɔ asɔfo bebree ɔmo yɛ abayifo ɔba sɔfo especially ɛmaa asɔfo no bebree sɛ bɛyie na ɔmo de yɛ asɔre dabi ɔyɛ nyame dwuma o oh naala yɛsɛ deɛ ɛhyerɛ nyina na ɛsika masa menim sɔfo a na ɔyɛ kɔmfoɔ sɔfo ɔwɔ ayi ayi kronom kɔmase kronom wayɛ kɔmfoɔ a na ɔwɔ bosom wɔ ne dɛm ɔkɔtwa nkokɔ ne nnwa nyina gu so owia na ɔba asɔ dɛm na ayi ɛnwa mɛdoma Obi ni hɔ saa wɔ ɔyɛ ɔkɔm saa yɛ ɛyɛ yɛ asɔre kwasi ala bi a. Nti wei nyɛ ade yɛ nwanwa nti yɛ wɔ asɔfoɔ bebree a wɔn yɛ abayifoɔ. Yɛ wɔ asɔfoɔ bebree wɔn de bɛyɛ na ɛyɛ asɔre na ɛnyɛ nyame tumi. Ɛɛ asɛm bi si kwaman menim sɛ obi ate saa asɛm no da. Yɛ ɔsɔfo bi ɔno ɔde bɛyɛ ɛna ɛyɛ adwuma sɛ ɔsɔfoɔ na ɔno deɛ nsɛ afe biara yɛ bɛ wura thirty first ma no atutuo ten Wɔto tuo baako biara afe biara, wɔkum asɔreba baako. Te afe biara, yɛnya asɔreba baako ɔwu wɔ asɔre no mu. Pa, te, te, pa, sɔfo no, sɛ afe no so a, wɔsi wɔto tuo. Wɔto, wɔto, wɔto tuo thirty first no. Nti wɔto tuo no sɛ tei a, na ɛsɛ sɛ wɔkum asɔreba. Wɔto tuo baako biara, asɔreba baako na wɔku no. Nti asɔre no, wɔyɛ dɛn? Esi afe foforo, esi afe foforo no mu a, ɛsɛ asɔreba baako wuo. Ɛna, Awurade, Awurade sɔfo a ɔyɛ adiifoɔ te sɛ yɛ a, Awurade nsa wɔ nso baako kɔɔ hɔ. Ɔkɔɛ na ɔkɔyɛ program, ɛna ɔhu yɛ nti, Ɔkɔɛ na sɔfo no yɛ program ɛna ɔka kyerɛ sɔfo no sɛ sɔfo mpakyɛ o wo tue fa ma me nyɛ adeɛ nti ɔno ɔgye tuo no ɔno ɔto tuo no ɔto tuo no ɛna tuo no bɔɔ sɔfo no bɔɔ na sɔfo no na ɛyɛ bɛyifoɔ ɛbɔɔ sɔfo no first first na na sɔfo no wuye asɔfoɔ bebree wɔn nso yɛ abayifoɔ a wɔn de bɛyɛ tumi na but wɔn de awurade din ana ato sa sɔre. but ɛnyɛ awurade honhom na ɛwɔ mu ɛyɛ ɛbebredi bɛyie honhom ɛna ɛyɛ asɔre no nti wɔn no wɔn yɛ adwuma ma satan na mmom ɛnyɛ awurade. okay okay okay papa yɛbɛda wo ase paa yɛbɛda wo ase sɛ ɛna ɔde ka kan nipa dodoɔ akonya baakofoɔ ɛntena so nkyɛ papa ɛɛ eh, yɛde dwumadie no ɛbɛ awieɛ no papa deɛ na abɛka akyerɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ a wɔhwɛ yɛn na yɛmeka kyerɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ no sɛ wiase wa yɛ wei no Ewiase yɛ mmienu, yɛwɔ sunsum wiase ne yɛwɔ honam wiase. Sɛ biribi reha wo na yɛ sunsum deɛ a, meka kyerɛ wo sɛ bra Ɛhwɛ Ahmed ma Kumasi okay. na ɛne Prophet Isaac Bona nhyia wɔ Gilgal Word Ministries International na Awurade Nyankopɔn bɛfa asafo yi so na wohwɛ TV no ani adeɛ si ade hyia nyinaa wɔ TV no ani okay. na Awurade afa yɛn so na waboa wo anaasɛ wopɛ sɛ wohwɛ yɛn a wo subscribe wɔ Gilgal Word TV, Gilgal Word TV, anaa kɔ YouTube, wo type Prophet Isaac Bona videos a, wobɛnya videos bebree wɔ hɔ na wahwɛ ne asɔre no activities ɛne ne nneɛma nyina na Awurade Nyankopɔn nso afa so aboa wo. Ne frɛni so ɔbɛto boba abɔ wo no, na ne nan si biribi so. Ɛno nti, memɛ ɛnkyerɛ nkamfo nso ɔdɛ, memɛ kamfo me ho sɛ mɛdɛ. But deɛ Nyame de adom me no, ɔde adom me. Ɛno nti, ɔbɛ nyansafoɔ, yɛbu no bɛ, na yɛdɛ yɛnka n'asɛm kyea ahwɛfoɔ nyinaa. Nyame nhyira wo, Nyame nhyira wo papa, ɛnɛ ne nkyerɛkyerɛ a wode ama yɛn. Abusua, meka kyerɛɛ wo sɛ Sunsum mu kyerɛfoɔ deɛ sɛ yɛhyira no sei a, na yɛani agye. Maria duru faako a Yesu wɔ no, Bible se ɔhwee ne nan ase na ɔkaa sɛ, Awurade, sɛ nka wowɔ ha a, nka me nuabarima yi anwu. Sɛ anka ahu papa yi ntɛm anka adwuma no ansɛe. Anka papa yi anka ahu no ntɛm a, anka wakwantuo no nka akɔ dadaada. Sɛ anka ahu papa yi ntɛm a, nkrataasɛm no a ɛwɔ akwantuo mu nka ayɛ yie. Sɛ ohu papa yi ntɛm a, awareɛ no a wɔpɛ no nka atumi aba mu. Ɛno nti mekamfo papa yi ama wo sɛ ɛne papa yi nhyia. Na sɛ wone sunsum mu kyerɛfoɔ ne sunsum mu boafoɔ hyia a, menim sɛ adeɛ a ahinta no wobɛbue so na wo nso w'ani agye wɔ abrabɔ mu na w'akoma so ayɛ dɛn? Adeɛ atumi aba mu. Nsɛm a ɛsisiiɛ no nyɛ a na wonte aseɛ. Wokɔ hwɛ bankum hwɛ nifa w'akyi ne w'anim a, na boafoɔ biara nni hɔ. Ɛno nti na mekamfo papa yi ama wɔn sɛ, Ɛno ne nhyia, na menim sɛ wo ne papa wei hyia a, w'akoma soɔ deɛ no bɛba mu na w'anigyeɛ nso awie pɛyɛ. Ɛnna ɛha na yɛduru bɛsie. Awurade Nyankopɔn ɔnhyira wo na n'asomdwoeɛ mmra wo so. Peace. Shalom. Bye bye.